Ie, mi fydd Elisa gyda ni yn y gegin a gan bod dydd Gwildewi Argor, wel, cawl a phice ar y mân. Beth arall ddyle fod ar y fwydlen, wrth gwrs?
Mi fyddwn ni'n cofio. Waw, llyfrau trawiadol iawn yma. Odi. Lluniau byw iawn, felly yy, 'da ni'n mynd i weld mwy ohonyn nhw nes ymlaen yn y rhaglen. Odi, bendant. A dipyn o waith gan yy, yn y beirniad ni Keith Morris i benderfynu ar enillydd hefyd. Thema leni bendant wedi ysbrydoli. A mae Lisa yn mynd i'n hysbrydoli ni nawr yn y gegin. Allwn ni ddim cael rhaglen cyn dydd Gwyl Dewi, wrth gwrs, heb gawl ar y fwydlen. Na, wrth gwrs.
Yym, a, a cawl gwahanol gyda pawb. Beth wyt ti'n dwdi yn dy gawl di? Cig eidon dwi'n rhoi yn 'y nghawl i. Ie, ti'n gweld oedd mam gi 'fyd, a beth amdano ti? Ie, na, oedd, oedd, oedd mam, fy mam i'n reit cig eidon. S- swn i'n fwy tebygol yeah. o, o reit uh, cig oen, mae rhaid i ddweud. Wel, lot o bobl yn, yn licio cig oen. Lot o bobl yn gweud bod lot o fraster yno fe, felly mae rhaid sgimo fe bore wedyn er mwyn cael gwared y braster. Mam gi, wastod brisket a sin. Un yn dewhau a'r brisket, t'mod yn cwcan yn araf dros nos, wedyn ychwanegu'r llysie. Ond heddi ma' gyda fi ddau fath wahanol o ham, o o o gawl, fi droi'r ateb i chi nawr. Ie, o'n i'n meddwl, ma' ham gyda. Yr ham, a a rheswm fi'n lico neud hyn yw, nes i ferwi hwn nithwr, yy jyst rhyw werth pump punt o ham. Ok. A wedyn ti'n gallu neud y pryd cynta allan o'r cig, cadw'r stoc, a dyna beth sy gyda fi fan hyn, jyst y dŵr wedi berwi'r cig yno fe, dim halen na phupur na dim byd arall. So chi, ma' pryd cynta gyda chi, a wedyn gyda beth sy dros ben, os nag o's teulu mowr 'da chi fel fi, ma' rhaid dim dros ben, ond gyda beth sy dros ben, i dorri hwnna 'to wedyn, yr ail ddiwrnod i neud y cawl. Grêt. So ma' 'da chi dou dou pryd mas o un darn o gig. Ti'n defnyddio'r Dŵr i wneud y cawl? Y dŵr, hwnna yw'r stoc, hwnna sy'n creu y blas. Dwi 'di neud 'na o'r bla'n a mae'n mae'n mae'n hyfryd yndyw e achos ma'r blas 'da ti, ma'r halen, ma' o mae'n a ydi e'n lle gwastraffu fe felly. Ie a yr unig beth ma' raid i chi ofalu yw os ydyw e'n ddarn hallt o gig bo' chi falle'n tynnu hanner y dŵr i ffwrdd a'i a'i rewi fe neu ddefnyddio fe i neud ail gawl a ychwanegu dŵr Digon teg. Yn ôl, fel bod e ddim yn rhy hallt. Yn enwedig os oes plant bach gyda chi. Wrth gwrs. Um, yr ail cawl fyna wedyn, gwmws yr un peth, ylodd y fenyw bach, um, fi'n gwybod, dwi'n mynd gwybod i oedran ni, ond ylodd i uh, receit belly pork gyda cabetchen. A mae hwnna'n hyfryd, gewch chi flas hwnna'n nes ymlaen. Okay, Ond y syml okay. reiten, um, just y llysiau i chi'n hoff ohonyn nhw, um, mae gyda fi'r panas a'r sweden, yr carot, cyfan wedi i, i, i, i dorri fan hyn, miwn i ddarnau tu ar un maint. Os unrhyw un bydach sy yn cymryd tipyn fwy o amser i goginio, sef hwn, ma' hwn yn galed yn amal iawn. Sweden. Ie, i dorri fe'n fwy mân, fel bod popeth yn coginio yn tua'r un maint. So miwn i'r stoc nawr ten, o'r cig, fel wedes i. A fyddet ti yn rhoi popeth miwn yr un pryd? Fi'n rhoi popeth miwn yr un pryd, odw. Ie, dwi'n dueddol o roi'r sweden miwn gynta. Wel, ti yn gallu neud 'na, wyt. A wedyn ychwanegu'r tato a'r carot. Odw. Mwy o waith wedyn, cofia, yndydi? Ydi. A ma' raid ti fod, t'mo', ma' raid ti amseru pethe wedyn. Oes. Wel, o's. O, ond dyma fi, beth 'yf fi'n neud, gwmws fi'n peth, ond fi'n torri'r yy sweden tym' bach yn llai o faint. Fel bod e'n coginio Wedi dweud hynny, da ni'n cog- ail-goginio, yn dydan? Ydyn. Cawl aeldwyd, da ni'n ail-goginio, gael-goginio, gael-goginio, felly. Fel cawl y diwrnod cynta, on'd yfe? Wrth gwrs. A wedyn be' sy'n neud cawl yn arbennig wrth gwrs yw'r yy y ceninen a a jyst i eich goffa chi yy ffordd o dorri llysie os y plant yn helpu chi dros y penwthnos i neud cawl na'r bysedd bach mas o'r ffordd, yn enwedig gyda chi'n hunan, os chi'n torri fel hyn, ch'mod ma' damwen yn gallu digwydd. Cadw'r bysedd bach mas o'r ffordd, a fi'n gwbod bod e'n edrych yn ddinsiyrus ond ma' cillell siarp miniog mowr withe yn gallu bod yn haws na un bach, ch'mod ma' un bach, mae'n gallu bod tym bach fwy lletwith a chi'n gwbo gwasgu cymaint fwy caled, gyda un mowr, chi jyst yn gallu mynd straight trwyddo fel 'na. Ti'n gwybod bod e 'di cael ei dorri'n iawn.
Odwyt, odwyt. A wastad ar fwrdd. Timod, mae'n disgwyl falle byse fe'n un mowr. Wel, mae'n ddiymdrech, yndydi? Mae'n ddiymdrech gen ti. Odi, a mae hwnna wedyn...
Mae rhai pobl yn dod i hwn mewn ar y diwedd, um, ond to fi'n dod i popeth mewn gyda'i gilydd. Lot o bobl yn taflu'r pishin bach hyn, ond i fi yn dwlu ar hwn, yr unig beth mae rhaid chi ofalu yw, os ydyw e wedi bod yn dymor gwlyb, mae lot o faw wedi syrthio mewn i'r canol, felly edrychwch trwyddo fe, Os oes 'na lot o fawr fan'na, dodwch e mewn rhidill a jyst golchi fe dan tap. A ma' hwn yn rhoi ansawdd cymarthwy crisp a lliw iddo fe. Yy felly hwnna yn mynd mewn... Sa gen i ofn bod 'na falwod 'di mynd i fewn a mwy na bal a deud y gwir. Ie, wel gofalwch am rheiny 'fyd. Odi. Digon... Good golchfan, falle chi'n iawn yndyfe? Ie, digon o'r cenhinen. A ma' gyda fi bach o stoc fan hyn wedyn, yr un fwya di-hallt y gellwch chi 'i 'i ffindo, achos fel wedes i ma'r ma'r cig yn gallu bod yn hallt. Ma' hwnna stoc ychwanegol rwan yndi?
Odi, odi. So ma' hwnna'n dwrhau e lawr tymed bach fel bod unrhyw halen sydd yn y stoc yn ca'l 'i yym neu tymor bach yn llai. Felly rhoi, ww, dear, rhoi troiar bach i hwnna a wedyn i ferwi fe tan bod popeth yn feddal. Ychwanegwch bach o, o bybur os ych chi'n lico blas pybur, ond peidiwch â dwlu halen achos yr stoc yna. Okay? Ond mae'n amlwg, achos bod ti'n defnyddio ham, os y ti falle'n cwcan gyda cig eidon neu cig oen, bydde yeah. angen i ti ychwanegu'r halen. Bydde, bydde, mae rhai blasu, yeah.
os, yn gwmwys. Um, fan hyn, fan hyn, fel wedes i, Meddyliwch bod ni wedi bita hwnna neithiwr i swper, mae'r bus ti dros ben wedyn yn mynd mewn. Allwch chi hyd yn oed gweini hwn uh, chymod, ar y plat uh, uh, ar wahân neu ddod i fe ar dros ben y cawl, right. i droi e mewn, i dwymo lan, a wedyn fi siŵr bod chi moyn blas. Ydyn. Ti'n mynd rhoi rhywbeth i dywau i'r cawl ydyn? Weithiau dwi yn, uh, a, a byddwn ni'n defnyddio blawd corn wedyn, corn flour, just, i, just tamed bach fel bod e yn

Triwch yr un sy yn y yn y bowlen fynna ma' honna... O yndi. Ie. ...yn hollol wahanol. Mmm. A os dod â i bach o hwn mas fel hyn. Jyst fel ma' ma' arfer neud. Neis.
Nawr ma'... Wrth yr allt o. Wel mae mae e mae e odi ma' rai' chi ofalu enwedig os o's plant bach nawr ma' hwnna chi 'llu gwel' y yr belly pops yn neud e yndi? Ie ie. Hollol gwahanol flas. Bach o wnna bach o wnna. Be' ti'm yn meddwl bod e'n gallu bod mor wahanol? Mm.

Mae'r rhif yn fanna, felly ie. ewch amdani rwan. Llinellau'n cau mewn rhyw chwarter awr. Ie, wedi'r egwyl Demi, fi'n ni'n cael hanes yr hen gledre o Aberystwyth i Gaerfyrddin wrth i griw feicwyr y Tregaron wneud y daith.
Ond cyn hynny, dyma restr o'ch digwyddiadau chi y penwythnos yma yn y calendr.